Galateeffannaan har'a galateeffachuu dhufe gabaabaadha daqiiqaa muraasa. Obboleessa keenya alaabaa Filistiinii uffatee isteeja irratti bahe. Namni amantii qofaa miti. Namummaa Insaaniyyummaa, humanity waan jedhan. Addunyaan addunyaan tun biyya hujiiti. Biyyi ajrii aakhiraadha. Tuni biyya hujiiti, biyya dalagaati. Namni hunduu waan dalagate amaama Allahi subhaanahu wa ta'aalaa bor argata. namummaan itti dhagahame zamana addunyaan afaan qabatti keessatti zamana hayyuun afaan qabatti keessatti zamana caalimni dubbachuu sodaate keessatti zamana dhugaa dubbachuu nama sodaachise keessatti zamana Ilmi namaa yoo dhugaa ka dubbatu taate, yoo haqa ka hojjetu taate, namni irraa dheessu keessatti isteejii guguddaa irratti insaaniyyummaan islaamummaan itti aanee waan argamu. Namummaan diin al-islaam horiifis looniifis bahaa'ima lafaa bahuufis Baalaafis mukaafis mirga eege. Islaamummaan mirga eegdi. Abbaan amane itti haa amanu. Abbaan dhiise haa dhiisu. Walaakin wanni itti nama dirqisiisan hin jiru. Karaa namatti argisiisan. Lasta alayhim bimusayxir. Haqa argisiisan. Saa'aa kana keessatti. Saa'aa kuun afaan qabate keessatti. Sa'a kun lugaamame keessatti. Sa'a caalimni diin beeku. Ka ka nyaachisu rabbi. Ka ka obaasu rabbi. Ka jiraachisu rabbi. Ka ajjeesu rabbi. Ka guyyaa isaa murteessu rabbi beeku. Afaan isaa lugaamate keessatti namni sirbu tokko isteeji irra bahee insaaniyyummaa namooma hawaasummaa Calaqqisiisuu jechaan isaaf hanii allak yaa shekh. Siif rabbi biratti subhaanahu wa ta'ala si haa galmooytu. Nummoo si jalatti mogaleen nu hollatti jechaadha. Islaama akkanaa taanee argamne jechaadha. Islaama akkanaa taanee argamne. Islaama sakaalamaa, Islaama arrabni isaa qadaadame. Islaama boruu isaa bakka itti galu beeku. Kammoo daara duniyaa imaanni isaa qalbiin isaa laafte da'iifa taate. Obboleessa akhiraa hanganuma isin jechuu dhufe. Rabbi takkittii tana laalee jannataan si haa badhaasu. Macsiyaan gara garaa jiraachuun mala. Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam inna Allaha yansuru haada diin birrajuli faajir jedhan. Al-Muslimu al-Caasii jecha. Allahu ya'lamu haysu yaj'alu risaalata. Diinii kana Rabbi subhaanahu wa ta'ala bakka ofii fedhe kaa'ate. Nama ofii fedhe bira kaa'ate. Isattu beeka. Akka nuti ilmaamnuu miti. Salaata Sooma, sadaqaa nuti haasofnu san ta'uu dhabuun mala. Rabbi bakka barbaachisaa ta'e waa kaa'a. Rabbi waa si bira kaa'ate ta'a. Waan Rabbi si bira kaa'ate san Rabbittu beeka. Aakhira keellee, aakhiraa keellee Rabbii kennattu beeka. Innama al-a'maalu bil-kawaatib. Rabbiin gaggaragalcha, ol garagalcha daara duniyaa tana.

Rabbittu tola isinitti oole. Osoo hayyuun meeqa jiru, osoo beekaan meeqa jiru, osoo aalimni meeqa jiru, osoo daa'iin meeqa jiru. Inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin namni jedhu. Zulmii duniyaa irratti deemaa jirtu, addunyaa irratti deemaa jirtu, namummaa irratti deemaa jirtu, insaaniyyummaa irratti deemaa jirtu. Arrabaan balaaleffachuu kan dadhabe. Waraqaa bareedduu takka barreessee ibsa baasuu kan dadhabe. Kan lugaagamame. Kan immoo anattu abbaa diiniti ofiin jedhu bakka jirutti afaan lugaamame

warra islaama irratti rahmata qabu islaamummaa keessatti rahmata qabu warra diiniidhaan lolu biratti ammoo a'izza izzii qabu izzaa qabu jecha nama akkasii ture jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala har'anu ummata nagahan salaatu ka masjiida keessatti dhaqanii dhahanii ajjeesan imaam itti gaafatamaa majlisaa kanarraa gabbaanee haasawuun afaan keenya lugaamamaadha. Wallaahi summa wallaahi hisaaba amma jirru kanaan rabbii bira dhayna taanaan akka amma jirru kanaan fuula rabbii dhayna taanaan illaa man rahima Allah.

Uffataan, haasa'aan, gorsaan, dubbiin duratti baanee gaafa hojii namni nu dursu yoo kan biraa ta'e wal gaafachuun barbaachisaadha. Lubbuu teenarra. Ka ofiin dalagne immoo ka warra dalageef mogoleen nu jalatti hollattu immoo kun immoo ajaa'ibaati. Kun ajaa'ibaati. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata akkanaa kana sahaabaan nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam har'a osoo deebi'anii awwala namni isaan lola itti bananii nu ta'a malee ummata ummata kuffaaran ta'u ummata saffaa awwalaatti salaatu ummata cubbamaa ummata zaalima ummata sodaattu ummata kana qabannee islaamummaa bakka tokkoon geenna nasrii bakka wayitiin geessina jechuun inuu waan yaadamu miti. Namni lolan nama ergaa jiru hin jiru. Namni meeshaa waraanaa qabadhaa jedhu hin jiru. Zamana kana keessatti. Namni gadi ba'aa namaa waa jedhaa jedhu hin jiru. Insaaniyyummaan namatti dhagahamuu qabana. Namummaan ilma namaa. Addunyaa hagana geettu kana keessatti namni beelaan siyaasa fedhe haa ta'u, diina fedhe haa ta'u, Oromoon aadaa qaba. Yoo waa booji'e hin miidhu hin nyaachisa manatti hin galate. Gaafa warra isaa arge ilmoo warratti deebisa. Sa'aa fi waatii addaan hin baasu. Kuni aadaadha, safuudha. Amantii bira osoo hin dhaqin namooma nama guutuudha. Amantiin immoo kanaa oli. Silaa akka hisaaba amma jirru kanatti yaa akuun alfaadil ati waan feete dalagi hisaabni keessii fi rabbi jidduu. Wanni ati argisiifte immoo nasrii ummata islaamaati kabaja ummata islaamaati kabaja namoomaati kabaja namummaati namummaa guutuudha. Kanaaf wanti asirra baheef hidhannaa addaa hin qabnu. Namaa namummaa walitti qabna. Biyyaa biyyooma walitti qabna. Oromoo oromummaa walitti qabna. Akka nama tokkootti afaan tokko dubbanna. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala asirra dhaabbatee innamal a'maalu bil khawaatib namni hundu jalqaba isaatii miti aakhira isaattu ilaalama aakhira isaattu ilaalama rabbi aakhira tees aakhira kees rabbi si ta'a si haa tolchuu du'aa isii godhu dhufne warri quba itti qabdan immoo Warri waa yaada adda addaa dhiyeessitan ammoo sodaa obsan godhatina. Sodaan obsa ta'uu hin danda'u. Ilaasitti warra deengadda islaama islaama kaleessa fixan masiidatti seenanii jecha maqaa dha'uudhaaf maqaa waan sanii dha'uudhaaf sodaannee waraqaa irratti waan biraa jalatti yoo kakkatabnu taate wallaahi nasriin islaamaa karaa kanaan hin dhuftu abadan. Nasriin Islaamaa karaa kanaan hin dhuftu. Abadan hin yaadin. Rabbi immoo ceekuu nasrii hin baanne nasrii hin kennu wallaahi. Alaa inna sil'ata Allaahi ghaaliya. Rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala nasriin jechaan jannata. Jannanni immoo qaaliidha. Akkanaan hin kennamtu. Jannanni akkanaan namaan kennamu. Bilisa bilaashaa miti. Hojiidhaan argama.

Namummaadha kuni amantii maali maqaa itti moggaastee ati jettu sana osoo hin ta'ini insaaniyyummaa himaaniti. Diina al-Islaam ilma namaa dhiisi. Abbaa fedhe haa ta'u. Horiifuu mirga kenne. Gaalli Nabii Rabbiitti alayhi salaatu wassalaam himatee himatee jira. Gaalli horiidha. Mirgi ilma namaa dhiisii mirga horii ittiin eegamee jira. Anaasi garuu yaqiinni kenna. Imaanni kenna. irra deebi'amee ilaalamuu qaba. Hidhaan keenya rabbii wajjin irra deebi'amee ilaalamuu qaba. Mammaaka tokko mammaakee asuma irratti dhaaba. Obboleessa keenya isteeji irra baatee mirga dhala namaatiif dubbatte rabbi sirraa jaalatu. Rabbi aakhiraa teellee aakira keellee toltuu si haa godhu. Gaafa asirraa deemtu illee rabbi shahaadaa si haa qabsiisu. Haganuma siin jechuu dandeenya. Nama wayiitu sana mammaa keetiin asumarra dhaaba. Ebaluun suni arjaadha. Ebaluun sun nama gaariidha. Arjaa sun ta'in nama gaariidha. Nama tolaadha. Jennaan kana kennaa jedhee gadhiisa. Birrii tana gadhiisa harki isaa gadhiisaa jedhee gaafate. San hin beeknu jennaan idan tola isaan himinii. Namni saantimii ofii baasuu hin dandeenye lubbuu diinal islaamii kenna jettee hin yaadinii. Maaliif namichi jiraachuu barbaada? Nama jiraachuu barbaadu lubbuu kee kenni jettee hin gaafatta. Kanaaf warri kaleessa iddoo akkasii irratti argamtanii akka addunyaan argitutti

Aalimni tokko akki jedhu aalimni tokko islaamummaa keessatti qiyaadaadhaaf namni filatan nama macsiyaa dalagu ofii macsiyaa dalagu ka islaamummaa qaawa ittiin banne moo aabida ka halkan dhaabbataa bulu Kammoo karaa isaatiin qaawni itti galu qaa'ida godhatanii hoggansa godhatanii of dura dhaab kaayachuu qaba jedhanii bahsiin dhiyaate. Namni ibaadaa qabu kaalkan dhaabbatu ka rabbii isaa abbadu ibaadaan isaa isaa fi rabbii isaa jidduudha. Walaakin Islaamummaan karaa isaatiin dhahamti. Namni faajiraa immoo ka dhugu, ka sirbu, ka waan adda addaa dalagu, ka immoo karaa isaatiin Islaamummaan qaawun itti hin seenne yoo jiraate immoo isattuu hooggansa Islaamaatiif barbaachisaa jedhama. Maaliif diliin isaa isaa fi Rabbi jidduu.

Kan kaleessa yeroo sagaleen keenya haa dhagamuu dimtsachinis samaa duratti bahee lubbuu isaa kennee diinan islaamiin kabachiise isumaa akka har'aa kana kan namni achi garagalee hin laalle kan uffanni isaa yookaan mallattoo shaa'ira islaamaan argisiifne ta'uun hin mala. Walaakin ka akka kiyyaa gariin biyyaa baqate. Gariin asitti dheesse. Gariin afaan isaa qabatee maaltu naan ga'e jedhee mana gale. Dhiirotumattu gaafa sanillee jecha duratti ba'ee hojjetee duratti ba'ee mana hidhaatti galee duratti ba'ee lubbuu isaa kennee islaamummaa kabachiise nu amma immoo akka argitan kanatti gariin kursii barbaadaa jiru. Gariin dorgommiif wal fixaa jiru. Na filadhaan Islaamummaa keessa hin jirtu. Na filadhaa jedhee ka deemus gariin isaa ka kararraa gore. Kaleellee seenaan akkan argisiisa. Har'allee seena akkasitti deedama. Borullee biyya kana keessatti borullee ragaafis haa ta'u, namaafis haa ta'u, rabbiifis haa ta'u, seenaafis haa ta'u, seeraafis haa ta'u, borullee namni diinii kana bira dhaabbatee nassaru isa akkanaa kana. Izan warra rifeensa dhedheeraa samitti fannisee guduruu dhaatee deemu hin tuqinaa nurraa hin tuqinaa. Warra surree lafarra harkisuu illee nurraa hin tuqinaa yaa sheekh. Nurraa hin tuqinaa. Gorsuun waan biraa. Waan hin taane ilaaluun waan biraa. Nu ijoollee surree lafarra harkistullee nurraan tuqinaa goorsuun waan biraa. Surree kana argitee gabaabsadhu jechuun waan biraati. Rifeensa kee sirreeffadhu jechuun waan biraati. Garuu hin tuqinaa. Shabaaba lafaa dhufu hin tuqinaa. Ijoollee barattootaatti hin kalaayinaa. Yaada hin taanellee itti hin qabinaa. Sodaa lubbuu teessaniillee obsa gootanii hin leenjisinaa. Akka rabbi isii uumetti haa jiraadhu. Mataa ofiitiin. Bor kanattu islaamummaa nasrii isaa nu argisiisa. Osoo gorsine, osoo timne, osoo jedhi jenneeni hin dalagamu. Ufirraa ka'ee dalage malee.